durmuşy öwredýän tymsallar. Işe işgär bolup ýapyş. Ylma höwesek jomart baýlaň biri döwrüniň tanymal sopysyny görmek hem-de ondan maslahat soramak üçin ir säherde ýola şaýlanyp, sopylaň bolýan hanakasyna barypdyr. Giň howlyň içinde odun çapyp duran gojadan başga janly-jemende göz düşmändir. Baý şol gojaň ýanyna baryp, Bu hanaka örän uly ekeni. Maňa ussat pir gerekdi. Men ony nireden tapyp bilerin diýip sorapdyr. Goja daş-töweregine seredipdir. Soňra birsellem gözlerini ýumup durşuna pikirini ýaňzydypdyr. Edil häzir-ä ony hiç ýerdenem tapyp bilmersiň. Baý adam bu jogaby ör-gökden gelipdir. Näme ol uzak bir ýere ýola düşdümi diýip, geň-galyjylyk bilen sorapdyr. Ol hiç ýere-de gidenok. Ol siziň öňüňizde odun çapyp dur. Odun çapýan adam pir däl-de, odunçydyr. Eger size goja pir gerek bolsa, hanakaň içine giriň hem-de şo ýerde garaşyň. Pir sizi hökman kabul eder diýipdir. Baý bu gojaň nämeler aýdýanyny oňly saýgarmasa-da, garaşyberiň diýen sözi eşidensoň, aýdylan ýerde irkgä bolup durupdyr. Bir haýukdan soňra goja ussat pir lybasynda oň öňünden çykyp, baýy garşylapdyr. Gullugyňyza taýýar. Näme hyzmat? diýip, goja pir oňa ýüzlenipdir. Baý bu pir bilen elleşip görşüpdir. Ýöne pir eşigine girse-de, oň ýaňky odunçydygyny ýüzünden tanapdyr. Size hormatym bolsun, nähili soraglaryňyz bar? diýip, goja pir gürrüňi dowam edipdir. Baý, size berjek soraglam örän köp. Ýöne mundan öň Başga bir zady anyklasym gelýär. Siz ýaňky odunçy dämi näme diýipdir. Goja pir. Ýok. Men häzir ol odunçy däl. Indi ýagdaýlar üýtgedi. Men bu wagt ýönekeý adam hem-de şu hanakaň ussady. Biziň ýüzümiz meňzeşem bolsa, ol odunçydy. Men bolsa ussat diýip jogap beripdir. Baý. bu ýagdaýa geňirgenipdir. Hiç düşünip bilmändir. Öýüne gelenden soňam bu hakda kän pikirlenipdir. Ahyry hyzmatkärini çagyryp, bolup geçen wakalary gürrüň beripdir. Hyzmatkär hiç zat bolmadyk ýaly jogap beripdir. Bu ýerde geň galarlyk ýagdaý ýok. Odunçam, ussadam şol bir adam. Ýöne ol odun çapanda işe hakyky odunçy bolup girişýär. Ders berende sapaga hakyky ussat bolup girýär. Her amala özüni tutuşlygyna bagyş edýär diýipdir. Ynsan haýsy işe ýapyşanda-da durky düýrmegi bilen şoňa berilmegi başarmalydyr. Hiç kim ýazgydy üýtgedip bilmez. Serkerdeleriň biri agyr ýygyn bilen gelen duşmana garşy çykmak üçin esgerlerini söweş meýdanyna çykarypdyr. Duşmanlaň sany bulaňkydan ep-esli agdygy ekeni. Äpet manjanyklar, gorkunç naýzalar, hatar-hatar piller, düýeler esgerleň hasam kowuny basypdyr. Serkerde bu duşmany ýeňjekdigine ynansa-da, esgerler dowla düşüp, birneme ejizläp başlapdyr. Goşunyň ruhy ýagdaýyny sazlamak, olary söweşe ruhlandyrmak üçin serkerde şo ýerdäki bir okumyş adamy ýanyna çagyrypdyr. Esgerlerini töweregine jemläpdir. Esgerler, Hiç kim ýazgydy üýtgedip bilenok. Ine meň elimde tylla şaýlyk bar. Oň bir ýüzünde ok ýaýyň suraty, beýleki ýüzünde iki tarapa bakyp duran laçynyň suraty bar. Goý aramyzdaky iň okumyş adam bu şaýlygy göge sülsin. Eger şaýlyk ok ýaýly ýüzüne düşse, biz hökman ýeňeris. Takdyr biziň tarapymyzda bolar. Eger laçyn guşly tarapyna düşse, Onda biz ýeňleris. Belki, uruşmagyň hajatam bolmaz diýipdir. Okumyş adam tylla şaýlygy göge sülüpdir. Hem-de aýasyny açyp görkezipdir. Ok-ýaý. Diýmek, ýeňiş biziň tarapymyzda bolmaly. Esgerler bu yrama şeýle bir ruhlanypdyrlar, Duşmana sary at goýup, olary kül-peýekun edipdirler. Ummasyz olja eýe bolupdyrlar. Yzlaryna gaýdyşyn esgerleň biri serkerdäň ýany bilen gelýän ekeni. Ol serkerdä bakyp. Dogrudanam, ýazgydy hiç kim üýtgedip bilenok ekeni. Biz az sanly bolubam, sany bimöçber, agyr ýygyndan üstün çykdyk diýipdir. Serkerde, Hawa, ýazgydy hiç kim üýtgedip bilmez diýip ýylgyrypdyr-da, esgerlerini söweşe ruhlandyran tylla şaýlygyny aýasynda ýene bir töwra ysymlapdyr. Şaýlygyň iki ýüzünde-de ok-ýaýyň suraty bardy. Käkiligiň güwäligi. Ir döwürlerde ýol urup ýören galtamanlaň biri kerweniň öňüni bekläpdir. Ählisiniň goş-golamlaryny talapdyrlar. Kerwendäkileň bolsa ganyna galmak üçin südenekledip başlapdyrlar. Kerwenbaşy bu galtamanlara üzelenip ýalbarypdyr. Her kimiň yzynda bala-çagasy, gözüni dikip oturan perzentleri, ene-atalary, söwer ýarlary bar. Zadymyzy alsaňyzam, janymyzy halas ediň diýipdir. Emma birehim galtaman it ýylgyrşyny edipdir. Gözlerinde welin bir zerre şepagat ýalpyldysy peýda bolmandyr. Her näçe ýalbarsa-da, bolmajagyna gözi ýetensoň, kerwenbaşy baýryň depesindäki iki sany käkiligi görkezip, Goý onda, hol duran iki käkilik siziň adalatsyzlygyňyzyň, zalymlygyňyzyň şaýady bolsun diýipdir. Galtamanbaşy bu ýagdaýa hahahaýlap gülüpdir. Haý sen-ä paň kelle ekeniň, heýem käkiligem bir şaýat tutularmy diýipdir. Hem-de olara zabun darap, oljalary sürüp äkidipdir. Aradan birnäçe ýyllar geçipdir. Bir gün şol sebitiň sözi ýörgünli emiri uly toý tutupdyr. Hemmeleň hökman toýa görünmegini towakga edipdir. Uludan saçak ýazylypdyr. Ýaşlygynda ýol urup ýören şol galtaman maşam toýda bar ekeni. Dürli-dümen naz-nygmatlar orta goýlupdyr. Datly tagamlar, süýji naharlar, göwün küýsän zatlaň tapdyryp duran eken. Şo wagt saçaga iki sany gowrulan käkilik getiripdirler. Bu käkilikleri görüp, galtaman maşy ýene gülmäge başlapdyr. Emir bu ýagdaýa geň galypdyr. Oň sebäbini sorapdyr. Galtamanbaşy, Ýaşkam ýol urup ýörkäm bir kerwene sataşdyk. Şonda kerwenbaşy, Malymyzy al, janymyza degme diýip her näçe ýalbarsa-da üns bermändik. Şonda o tentek baýryň depesindäki iki sany käkiligi görkezip, Şu ikisi bize şaýat bolsun diýipdi. Şu wagt iki sany käkilik gördüm-de, şony ýatlaýdym, diýip, gülküsini dowam edipdir. Emir bu zalymlyga sebäp bolan galtaman maşyny, onuň ähli hemşerilerini tutdurypdyr hem jezalandyrypdyr. Hudaýyň adalaty hasyl edişine haýran galypdyr. Käşir, ýumurtga we kofe dänesi. Ýaş gyzlaň biri Kakasynyň ýanynda durmuşda duş gelýän käbir kynçylyklary ýeňmegiň kynçylygyndan zeýrenipdir. Olara garşy durardan ejizdigini, boýun bolmakdan başga çykalgasynyň galmandygyny, her bir zada janyny ýakyp ýörmekden irendigini aýdypdyr. Kakasy gyzyny aşhana çagyrypdyr. Sebäbi ol aşpez bolup işleýän eken. Ol üç jamy suwdan dolduryp, gyzgyn oduň üstünde goýupdyr. Dessine üç tabagam gaýnap başlapdyr. Kakasy birinji jama käşir, ikinjisine ýumurtga, üçünjisine birnäçe kofe dänelerini atypdyr. Soňra gyzyna bakyp, Hawa, nämeler görýäň? diýip sorapdyr. Gyzy Käşir, ýumurtga hem-de kofe diýip jogap beripdir. Kakasy bu jogap bilen çäklenmändir. Käşiri elläp we dadyp görmegi gyzyndan sorapdyr. Gyzy kakasynyň diýenini edipdir. Ol käşiriň gaýnap mazaly bişendigini hem-de bişmekden ýaňa salparandygyny bilipdir. Soňra ýumurtgaň gabygyny aýyrmagy tabşyrypdyr. Ýumurtgaň içi agy ak ýerinde, sarysy sary ýerinde gatapdyr. Soňra kofe dänelerini barlap görmegi sorapdyr. Gyzy ajaýyp tagamly kofäni başyna çekipdir. Men bulaň ählisinem dadyp gördüm. Ýöne bulary synamak bilen meň meselämiň näme dahyly bar diýip, gyzy dillenipdir. Kakasy gyzynyň başyny sypalap. Gyzym, käşir, ýumurtga hem-de kofe üçüsi şol bir garşylygy gördi. Şol bir gyzgynlykdaky gaýnag suwda deň mukdarda saklandylar. Ýöne olaň hersi bir-birinden tapawutly ýagdaýa geçdiler, özgerdiler. Görmeýärmiň, käşir ilkibada berk, ter hem güýçlüdi. Ýöne az-kem suwda gaýnany bilen myssaryp galdy. Ejizledi. Ýumurtgaň daşky gabygy içindäki suwuklygy şo durşuna saklaýardy. Ýöne şol suwuklyk gaýnag suwuň gyzgynlygyna uçranda suwuklygyny ýitirip, gatap galdy. Kofe dänelerine seret. Ol öz tagamyny birjigem ýitirmedi. Gaýta suwuň öz reňkini hem-de tagamyny üýtgetmegi başardy. Han sen aýt. Eýsem-de sen daşyndan ter hem-de sagdyn görünýän, ýöne sähel gyzgynlyga, dartgynlylyga, kynçylyga döz gelmän, dessine mysdarýan, güýjüni erkini giderýän käşirmi? Ýa-da sen ýumşak göwünli, ak ýürekli, ýöne müşgillikler gabat gelende gataýan hem berkeýän, gatap galýan ýumurtgamy? Edil ýumurtgaň daşky gabygyny, daşky keşbini üýtgetmeýşi ýaly daşyňdan göräýmäge allanäme bolsaňam, suw ýaly ýüregiň gatap galýan ýumurtgamy? Ýa-da sen yhlasy, zanny tebigaty bilen, Suwuň özüni özgerdýän kofýa dänelerimiň? Görmeýärmiň, ol suwuň özüne hem reňk, hem tagam berdi diýipdir. Eger sen kofýa däneleri ýaly bolsaň, duş gelýän her bir ýagdaýy töweregiňdäki ýagdaýlaram has gowulyga tarap özgertmäge ukyply bolarsyň. Oýlan gyzym diýipdir. Halas edilenine degýän ömür. Humam on dört ýaşyna ýetende, kakasy ony ýany bilen uzak ýere gezelenje alyp gidipdir. Ýol şaýlaryny kemsiz tutup, barmaly şäherine ullakan gämi arkaly aşmalydyklary üçin, kenarýaka şäherine gelipdirler. Olar gämi duralgasyna ýetipdirler. Ýolagçylar ýerli-ýerine geçenlerinden soň gämi ýüzüp başlapdyr. Humamyň ene-atasy garbanmaga oturypdyr. Bilesi geliji, özüne çekiji deňiz täsinligi Humamy gämiň gyrasyna alyp getiripdir. Ol asman bilen zeminiň utgaşýan gök reňkine haýran galyp seredipdir. töweregi synlapdyr. Gämiden boýnuny uzadyp, deňziň içine göz aýlapdyr. Şeýdip durka, ol birdenkä gereginden artyk eglip, gämiden aşak gaçypdyr. Ol sesiniň ýetdiginden Kömek ediň, kömek ediň diýip gygyrypdyr. Şo töwerekde duran ýaşy ellä golaýlan syýahatçylaň biri halat ediş gursakçasyny geýip, derhal özüni deňze oklapdyr. baryp, bir eli bilen humamy saklap, beýleki eli bilen gämä tarap ýüzmäge başlapdyr. Muňa çenli gämiň öz işgärlerem gelip ýetişipdir. Şeýdip, humam sözüň doly manysyndaky göni gelen bir beladan aman sypypdyr. Halas edilen badyna humam ene-atasynyň ýanyna baryp, olardan ötünç sorapdyr. Soňra minnetdarlyk bildirmek üçin halasgärini gözläp başlapdyr. Ol öl myžžyk bolan eşigi bilen bir sütüne arkasyny diräp oturan eken. Humam oň ýanyna baryp, Men size nähili minnetdarlyk aýtjagymy bilemok. Siz meni ölümden halas etdiňiz. Taňry ýalkasyn diýipdir. Ol adam Humama garap, Eý oglum, men diňe ýekeje zat arzuw edýän. Olam, Seň galan ömrüň seni halas edenime degewörsin diýipdir. Humam bu sözleri ömür boýy ýadyndan çykarmandyr. Ýogsa-da men sizden hem sorap göreýin. Siziň ömrüňiz bir halas edilenine degýändir-ä hernä? Sen bu durmuşda üstünlikleň aşagyna öz barmak yzyňy goýmak üçin ýaşaýansyň-a. Durmuşy has gözelleşdirmek üçin yhlasyň gaýgyrmajakdygyňy ýüregiňe düwensiň. Gowy zatlary başlasyň gelýärmi? Şu günden, hut şu pursatdan başla. Özgermek we özgertmek üçin ýol kändir. Ýöne garaňkylyga müň gezek gargynanyňdan, ýagtylyk üçin ýekeje şem ýakmak haýyrlydyr. Bagtyň bahasy. Siz ýaşap ýören bagtly durmuşyňyzyň gadyr-gymmaty hakda pikir edip gördüňizmi? Ýatara-turara jaýyň, demiň-dynjyňy alar öýüň, ojagyňda gaýnap duran naharlyk gazanyň, Öýüňde ýorgan-düşegiň, egniňde bir laý egin-eşigiň bar bolsa, onda sen baýsyň. Kisäňde geregiňi alara puluň, sandygyňda günüňi aýlara gazanjyň bar bolsa hem-de şoň ujundanam gyssagly günüň üçin az-owlak süýşürip bilýän bolsaň, onda sen baýlaň birisiň. Dunýerden sag-aman ören bolsaňyz, siz uly nygmata eýesiňiz. Öý-iliňiz abadan, ýurduňyz asuda bolsa. Uruş tüssesi gözüňizi awutmadyk, pitne gowgasy ýüregiňizi ajatmadyk bolsa. Garaňky zyndanlarda tenhalyk tagamyny datmadyk bolsaňyz, onda siz bagtlysyňyz. Mekdeplerde ine-gana bilim alýan bolsaňyz, Metjitlerde arkaýyn namaz okaýan bolsaňyz, ýollyzda her kesden arkaýyn gezýän bolsaňyz, nahak daralma gorkusy ýok bolsa, onda siz bagtlysyňyz. Ene-atalaňyz, çagalaňyz, maşgalaňyz bilen bir ojakdan agzybir örýän bolsaňyz, onda siz Biribaryň ýalkan bendeleriniň birisiňiz. Ýürekden ýylgyryp bilýän bolsaňyz, nygmata şükür edýän bolsaňyz, diýmek, siz tapylgysyz nygmatyň başynda otyrsyňyz. Dünýäde millionlarça adam bu ýagdaýy isleselerem başaryp bilýän däldirler. Siz Ýene-de köp zatlar hakda oýlanyp, nä derejede uly bagtlydygyňyza göz ýetirip bilersiňiz. Eger şu ýazgylary okan hem-de oňa düşünen bolsaňyz, onda siz okamak we düşünmek diýen iki sany uly nygmata eýesiňiz. Eger siz şu ýazgylary okan bolsaňyz, onda dünýädäki okap, ýazyp bilmeýän adamlardan bagtlydygyňyzy, ýadyňyzdan çykarmaň. özüňi kämilleşdir. Işine gümra bolup oturan kakasynyň nazary birdenkä kompýuteriň başynda käýinjiräp oturan ogluna düşüpdir. Körpe ogul nämedir bir zada gaharlanyp, Näme üçin meňki bolanokka diýip, çyny bilen güýmenjesine çümen ekeni. Kakasy oglunyň ýanyna barypdyr. Seni biynjalyk edýän zat näme? Haýsy zat bolman Nur diýip sorapdyr. Oglanjyk kompýuterdaky oýnuny görkezip, Men hälden bäri kompýuterde futbol oýnap otyryn. Ýöne hernäçe çytraşsamam, ine şu topary utup bilemok. Oýnuň sazlamalaryna girip, şo toparyň oýunçylarynyň güýjüni peseltsem, belki maksadyma ýeterin diýip, ogly kakasynyň ýüzüne bakypdyr. Utulýan bolsaň, ýa-ha olar senden ökdedir, ýa-da sen heniz nähili oýnamalydygyny doly öwrenen dälsiň, özleşdiren dälsiň. Sen öz ýeňlişiňi boýun alasyň gelenokmy? diýip, kakasy sözüni dowam edipdir. Ýöne, her gezek utulaňda harçyny dişläp durmaly däl. Darygdygyňça, pikirleniş ukybyňam daralar. Hemmelerden nämedir bir zat öwrenip bolýar. Utmak üçin bolsa, mekirlige ýüz urmak gowy däl ahyry. Şu wagt kompýuter oýnunda şeýtseň, durmuşda-da hemme zady şeýdip düzedip bolar öýdüp pikir edersiň diýipdir. Men bu ýerde hiç hili hilä ýüz urmadym. Onsoňam, bu bir ýöne oýun ahyry. Men diňe olaň güýjüni peseltsemem ýeterlik, şonda utup bilerin. Eger-de sazlamalarda şeýle mümkinçilik bar bolsa, ony ulanmaga-da ygtyýarymyz barlygy diýip, oglan öz raýyndan gaýtmandyr. Eger-de sazlamalara girip, oýunçylaň güýjüni peseldip ýa artdyryp bolýan bolsa, gel, bu işe başgaça çemeleşeli. Biz öz güýjümizi, akylymyzy, yhlasymyzy garşydaş toparyň güýjüni peseltmäge däl-de, öz toparymyzyň ukyp-başarnygyny, güýç-gaýratyny artdyrmaga gönükdireli. Üstesine, oýnuň käbir inçe tilsimlerinem öwreneli. Şeýtsek biz bu oýny halal utdugymyz bolar diýip, kakasy ogluna bu meselä başga burçdan bakmagy öwredipdir. Ogly kakasynyň bu sözlerini eşidip, begenjine makullamak bilen baş atypdyr. Kakasy ýylgyrypdyr-da, Biz käteler nämedir bir zatdan asgyn gelip, aljyran halatymyzda kelebiň ujuny ýitirip, ters tarapyndan barmaga endik etmeli däldiris. Has uly utuş gazanmak üçin energiýamyzy bäsdeşlerimiziň güýjüni peseltmäge däl-de, Öz güýjümizi artdyrmaga sarp etmelidiris diýipdir. Zehini yhlas açýar. Okuwçylaryň ählisi nämedir bir zada meşgul bolsa-da, aralarynda biri hiç zada güýmenmän, gözüni bir nokada dikip oturan ekeni. Mugallym ol okuwçydan hiç zada baş galdyrman oturmagynyň sebäbini sorapdyr. Sen näme üçin boş otyrsyň? Sapagyň ahyrynda kimde nähili zehiniň bardygyny ýüze çykararys. Ýasan ýa-da ýazan zadyň muňa tutaryk, makul jogap bolar. Henizem giç däl, başla diýip, mugallym oň ýüzüne bakypdyr. Ýoldaş mugallym, mende hiç hili zehin ýok. Men diňe tabşyrylan ýumuşy ýerine ýetiräýmesem, kimdir biriniň ünsüni çeker ýaly ukyp-başarnygymyň ýokdugyna göz ýetirdim. Menden köp zada garaşmaň, diýip, Müýnli ýüzüni aşak salypdyr. Bu mümkin däl. Ýa sen zehinli, ýa-da dünýäde hiç kime meňzemeýän ýeke-täk adam, diýip, mugallym okuwçysynyň ýüzüne seredipdir. Ýeke-täk diýýäňizmi? Nädip men ýeke-täk bolýakam? diýip, okuwçy geňirgenipdir. Sebäbi dünýäde zehinsiz dogulýan çaga ýok. Her kimde nähilidir bir zada ukyp zehin bar. Her ynsan bir daragtdyr. Ýa saýasy bilen hezil berer, ýa-da miwesi bilen. Eger-de sen häzire çenli özüňi zehinsiz hasaplan bolsaňam, bu seň gömükdigiňi däl-de, öz ukyp başarnyklaň hakda düýpli pikirlenmändigiňi görkezýär diýip, mugallym okuwçysynyň başyny sypalapdyr. Tebigaty synlaýanda bir zatlar ýazmak isleýän. Elime galam alýan. Ýöne sözlemimi sepläp bilmän, bu pikirimden sowaşýan. Mende ýazmaga-da zehin ýok diýýän. Käteler bir zatlar düzesim gelýär, ýazasym gelýär. Gerek-ýarak zatlarymy jemleýänem, ýöne başlamagyň ebeteýini tapman. Ýa-da bir başlasamam urugyp bilmän, o pikirimdenem dänýän. Mende zehin bolan bolsa o zatlary bir eýýäm bitirerdim diýýän diýipdir. Düşnükli, diýip, mugallym ýylgyrypdyr hem sözüni dowam edipdir. Onda sen özüňde zehin ýoklugyndan zeýrenme-de, bir işe uzak dümtünip bilmeýändigiňi, sabyr-kanagadyň azdygyny boýnuňa al. Ukyp zehin gymmatbaha göwherler ýalydyr. Göwher daşlaryny gazanmak isleseňem ýa daglary köwlemeli ýa-da çuň deňizden düýbüne çümmeli bolýar. Zehini ýüze çykarmagyň ýolam hut şeýle, öz üstüňde köp işlemeli, yhlas etmeli, ýöne ýaltanmaly däl, dyrjaşmaly. Hergiz yza dönmeli däl. Arzuwlaryňa wepaly bolmaly. Sähel müşgillik ýüze çyksa, ondan ýüz öwürmeli däl. Bir zada höwesiň barmy? Diýmek, şo zada zehiniňem bardyr. Sebäbi zehin seni şol işi bitirmäge iterip durýar. Onsoňam, az bolsun, uz bolsun, her eden işiňi kämil ýerine ýetir. Ýalňyş ýolda keýik deýin çapanyňdan, dogry ýolda, Pyşdyl ýaly ýöräp, öňe ilerlemek has dogrusydyr diýipdir. Mugallymyň bu sözleri okuwçysyna ýagşy ugrukdyryjy bolupdyr. Ol dessine öz halaýan işini, zehiniň höwes arkaly salgy berýän işini bitirmäge girişipdir. Durmuş sapagy. Bir adamyň dört sany ogly bar ekeni. Kakasy olara-da öz herekedi, pähimli sözleri bilen öwüt-ündew berer ekeni. Bir günem ol ogullaryna durmuşyň her menzilinde, her pursadynda peýdasy degjek bir sapagy bermek isläp, Hiç wagt howul-hara netije çykarmaň, ýagdaýlara ýüzleý seretmäň diýipdir. Ol dört oglunam ýanyna çagyrypdyr. Şu ýerde ençeme menzil uzaklykda pylan ýerde äpet bir daragt ösüp otyr. Şol daragty oňat synlaň hem-de o hakdaky pikiriňizi aýdyň diýip sargapdyr. Ogullaň dördüsem uzak ýola rowana bolupdyrlar. Hersi öz saýlan ýoly, öz ugry bilen gidipdir. Ýylyň ahyrynda ählisiniň başy jem bolanda, Kakalary olardan gören zatlary hakda, esasanam şol äpet daragt hakda gürrüň bermeklerini sorapdyr. Uly ogly, Ulagaç betgelşik hem gury bir zat eken diýipdir welin, ikinji ogul ör-gökden gelipdir. Goýaweri, asla beýle däl, bu daragta ýaşyl ýapraklara çümüp otyr diýipdir. Üçünji oglam bulaň gürrüňlerine geň galypdyr. Siz başga ýerdäki daragtyň gürrüňini edýäňiz öýdýän. Men göremde-hä o daragt owadan güllere basyrynyp, töwerege gelşik berip duran ekeni. Gülleriniň hoşboý ysy bolsa her kimsäň göwnüne hoş ýakýardy diýipdir. Körpe ogul öz sözleri bilen bu daragtyň gürrüňini jemläpdir. O daragtyň datly-datly miweleri bar. Saýasynda düşlän adamlar Süýji miwelerinden iýip, dem-dynçlaryny alyp, onsoň ýola düşýärler diýipdir. Şol bir daragat hakynda her ogluň biri-birinden parhly pikirleri bar ekeni. Kakasy ogullarynyň gürrüňlerini diňläpdir hem-de muň hikmetini düşündiripdir. Siziň her biriňiz ony dürli pasylda görüpsiňiz. Uly oglum gyş paslynda görüpdir. Ikinji oglumyň gürrüňi ýazdan habar berýär. Üçünji oglum tomusda baran bolmaly. Körpe oglum bolsa hasylly güýzde görüpdir. Hut şoň üçinem her bir daragta ýa-da her bir şahsa baha berjek bolsaňyz, oň diňe hut şol möwsümindäki ýagdaýyna görä baha beriň. Diňe gyşdaky ýagdaýyny görüp oňsaňyz, bahardaky owadanlygyny, tomusdaky saýalaryny, güýzdäki miwelerini görmezlige saldygymyz bolar. Beýtsek, olar hakda dogry, sagdyn düşünjä eýe bolmarys diýipdir. Diňe bir şahs ýa-da daragt babatynda däl, durmuşyň her pursadynda-da şundan ugur almak gerek. Ömrüňizdäki birje ýagdaýlara esaslanyp, tutuş durmuş ýa-da geljek hakda kesgitli netije çykaryp bolmaz. Gyş ýaly görünýän käbir ýagdaýlaň yzyndan bahar jemally bagtyň gülüp bakýanlygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Ene ýüregi. Şol gün işden çykamda öýlänçi geldi-de, dünýäni suw-sil etdi. Üst-başym mazaly ezilipdi. Öýe girenimden, doganlam, Saýawanyňy ýadyňdan çykarmaly däl ekeniň diýip igendiler. Garry enem hem atamam olaň hörpünden gopdy. Ýagyş diňýänçä garaşyp, soňra ýola çykaýmaly ekeniň diýdiler. Kakamam öz gezeginde igesini sürtüp galdy. Ýagşa ezilip dümewlärsiň welin, bu bolşuň ýaramazlygyna şonda düşünip galarsyň diýdi. Şo wagt ejem ýanyma geldi hem-de suw sarkyp duran saçlarymy sypalap, Oglum öýe gelýänçä ýagyş birazyrak garaşaýmaly dämi näme diýdi. Ine ene ýüregi şeýle bolýar. Görüp bilmek. Mugallymlaryň biri öz talyplaryndan dünýäň ýedi täsinligi hakda pikirlerini bilmek isläp, özleri üçin ileri tutýan ýedi ajaýyplygynyň adyny ýazmagy talap edipdir. Pikirler dürli-dürli hem hatda umumy kabul edilenlere-de çapraz çykypdyr. Hindistanyň Täç Mahaly, Müsür piramidalary, Hytaý diwary, Panama kanaly, Kolorado jülgesi, tertip babatda-da hersi dürli orunlarda bolupdyr. Mugallym umumy pikiri jemlemek üçin talyplaryň ýazgylaryny ýygnap başlanda, bir talyp gyzyň heniz ýazyp bolmandygyny görüpdir. Belki saňa kömek ederis diýip, mugallym dillenipdir. Ýoldaş mugallym, dünýäň ajaýyplygy kän. Ýöne şolaň arasyndan has ajaýybyny saýlap otyryn. Şu sözümi ýazsam, pikirimi jemleýän, diýip, mugallymyndan haýyş edipdir. Soňra mugallym ondan ýazan zatlaryny okamagy sorapdyr. Talyp gyz bir salym ikirjiňlenip duransoň, Meň pikirime görä, dünýäň ýedi ajaýyplygy, görmek, eşitmek. Galtaşmak, tagam duýup bilmek, duýmak, gülmek we söýmek diýip jogap beripdir. Okuw otagyna ümsümlik aralaşypdyr. Hatda o wagt Halyň üstüne gaçan iňňän sesinem eşidip boljak ekeni. Talyplaň hiç biri bu pikiri inkär etmändir. Gyz sözüni dowam edipdir. Biz bu zatlaryň ählisini özümizde bilip ýöremizsoň, olara endik edemizsoň, gymmatyny duýmaýarys. Aslynda welin, ähli ýedi ajaýyplyk şolardyr. Çünki bulary el bilen gurup bolmaz, pul bilen satyn alyp bolmaz diýipdir. Dogrudanam, dünýäň ajaýyplygy kän. Görmek, görüp bilmek, ukybynyň ilkinji orunda goýulmagam dogry pikir. Göz berlensoň, görmegi başarmaly. Gowy zatlary görmegi başarmaly. Göz berlensoň görmeseň aýyp boljak ýaly. Ýogsam, gözi açyklygynda hiç zady görmän, gözi batyllygynda geljegi görýän adamlaram bar ahyry. Bar bolsa görkeziň. Hudaýa ynanmaýan mugallymlaryň biri synp otagyna giripdir. Okuwçylar, siz şu kitaby gözüňiz bilen görýäňizmi? diýip sorapdyr. Okuwçylar, Howwa, görýäs diýip jogap beripdirler. Ol, Görýän bolsaňyz, bu şoň hakykatdanam bardygyny aňladýar diýipdir. Siz şu suratlary gözüňiz bilen görýäňizmi, diýip, diwardaky suratlara elini uzatupdyr. Howwa, görýäs, diýip, jogap beripdirler. Ol, Görýän bolsaňyz, bu şonuň hakykatdanam bardygyny aňladýar, diýipdir. Soňra, Okuwçylar, siz Hudaýy gözüňiz bilen görýäňizmi? diýipdir. Olar, Toba, ýok, göremzok, diýipdirler. O mugallym, Görünmeýän bolsa, bu oň ýokdugyny aňladýar diýipdir. Şo wagt synpdaky okuwçylaryň biri ör turup, Okuwçylar, siz şu mugallymyň akylyny gözüňiz bilen görýäňizmi diýip sorapdyr. Okuwçylar, Ýok, göremzok diýşipdirler. Görünmeýän bolsa, bu onuň ýokdugyny aňladýar diýip, ol okuwçy jogap beripdir. Her bir zadyň hakykatdygyny, bardygyny ýa-da ýokdugyny bize görünýändigi ýa-da görünmeýändigi bilen kesgitlemek ýalňyş düşünje. Köne rowaýatlara görä, ylmyň soňuna çykandyryny öýdýän ýaş ýeleňleň biri görünýän hem görünmeýän zatlaň jedelini edip, uly pirlere-de muşakgat bolup otyrmyş. Bar bolsa görkeziň, subut ediň diýip, öz diýenini tutup oturypdyr. Ahyry oň bu kejirligine çydamadyk pirleň biri ýaňky oglanyň ýüzüne şarpyk çalyp, mazaly awundyrypdyr. Tagsyr, edýäniňiz näme? Ýüzüm awgap, agyryp dur diýip, Oglan aňk-taňk bolup dur. Men-ä seň ýüzüňde agyry göremok diýip, pir aýdypdyr. Ine, şu uran ýeriňiz agyrýar diýip, ýigit ýaňagyny görkezipdir. Pir oňa, Ýok, sen maňa agyrýan ýeriňi däl-de, agyryny görkez, ynanaýyn diýipdir. Şondan soň oglan bardygyny duýup bolýan her bir zadyň görkezmek ýa-da görmek arkaly subut edilmeýändigine-de düşünipdir. Dostluk. Bergä batan adamlaryň biri gurply ýaşaýan dostunyň gapysyny kakypdyr. Pylan kişä şunça mukdarda bergim bar. Üzlüşmäge kömek etmeseň, teý ýagdaýym ýok diýipdir. Dosty öýüne giripdir hem-de diýlen mukdardaky puly ýoldaşyna uzadypdyr. Muny yzyna gaýtarmagyň hökman däldigini, öz çagalarynyň aladasy bilen bolmagynam ýaňzydypdyr. Dosty hoşallyk bildirip, yzyna dolanypdyr. Barjamly adam öýüne giripdir hem-de uly sesi bilen müňňürip aglamaga başlapdyr. Aýaly adamsyny köşeşdirmäge çalyşypdyr. Bereniňe gynanýan bolsaň, ýagdaýym ýok diýäýmeli ekeniň. Ýa-da bolanjasy şu diýip, azrak beräýmeli ekeniň. Näme üçin uly sesiň bilen aglaýaň diýipdir. Ol adam. Dostuma beren puluma birjigem gynanamok. Ýöne şu günlere düşmezinden öň näme üçin oň halyndan habar almadygyma ökünýän. Şoň üçin aglaýan, diýipdir. Itlere mahsus häsiýet. Adamlaň biri, tanymal akyldary, abraýly piri, öýüne zyýapata çagyrypdyr. Akyldar olaň gapysyna ýetiberende, öý eýesi daş çykypdyr-da, Hormatly pirimiz, bu gün sizi hezzetläre hiç ýüzümiz ýokdur. Soň bir gün gaýtadan çakylyk ýollarys diýipdir. Pir hiç zat bolmadyk ýaly yzyna dolanypdyr. Öýüne gelip, ornaşan badyna ýaňky adam piri ýene öýüne çagyrypdyr. Naharyň taýyn bolandygyny, gelibermelidigini aýdypdyr. Pir bu gezegem oň haýyşyny bitiripdir. Zyýapata ugrapdyr. Ýöne ýene-de öňki ýagdaý gaýtalanypdyr. Her gezek çagyrylan öýe ýetiberende, öý eýesi heniz taýyn däldigini mälim edip, akyldary yzyna gaýtaryp durupdyr. Bu ýagdaý dört gezek gaýtalanypdyr. Pir bolsa öýüne gidip, çagyrylsa gelip durupdyr. Ahyry öý eýesi pire ýüzlenip, Hormatly pir, aperin saňa! Şeýtmek bilen seň sabyr-takadyňy, öz häsiýetleňňe durnuklylygyňy synamak isledim. Tüweleme siz örän beýik adam ekeniňiz diýip, ilki ötünç sorapdyr. Soňra bolsa piri öwmäge durupdyr. Pir bu sözleri gabagyna galdyrman, ýerden nazaryny sowman durşuna, Itlere mahsus häsiýetiň barlygy üçin meni öwüp oturmaň. Çagyrylanda gelip, kowlanda gitmek itlere laýyk gylykdyr. Adama mahsus däldir diýipdir. Ýaşaýşyň gymmaty. Dawut pygamber bir gowaga giripdir. Gowagyň iç ýüzünde bir adamyň mazary bolup, oň başujundaky tagtada şeýle ýazgylar bar eken, Men jahanyň yklymlaryny soran hökümdar. Müň ýyl ömür sürdüm. Müň sany duşmany ýeňlişe sezewar etdim. Müň sany nowjuwan gyz bilen durmuş gurdum. Ahyrsoňunda bir döwüm çörege günüm galdy. Sebet-sebet dirhemleri sebitlere ýolladym. Bir tegelek çörek tapyp bilmedim. Çuwal-çuwal göwherleri uzaklara ýolladym. Bir tegelek çörek tapyp bilmedim. Göwherleri un deýin owratdym. çöregiň ornuny tutmady. Ahyry şu ýerde jan berdim. Kimiň saçagynda bir döwüm çöregi bar bolsa, ili abadan, ojagy abat bolsa, şundan soňam ýer ýüzünde özünden baý kimdir biri bardyr öýdýän bolsa, ol ýaşaýşyň gymmatyny başga ýerden gözleýän betbagt adamdyr. Myhmanparazlyk. Bir adam çarwa araplaňkyda myhmançylyga düşläpdir. Çarwalar bu myhmany uly hormat bilen garşylapdyrlar. Atdan düşende aýagyny ýere degirmän, ýumşak körpençäň üstünde oturdypdyrlar. Ellerine mylaýym suw akydyp, göwün küýsän zadyny getirip beripdirler. Myhman bu ýerde birnäçe gün bolandan soňra, öýüne dolanmakçy bolupdyr. Ýöne gelende güler ýüz beren adamlaň hiç biri muňa goşuny daňyşmaga, atyna ýükleşmäge kömege gelmändir. Gaýta gyrada bir zatdan öýkeli ýaly bolup, kese bakyşyp otyrmyşyndyr. Myhman olaň bu bolşuna geň galypdyr. Özüni müýnli duýup, bu sowuklygyň sebäbini sorapdyr. Çarwalar, Kim bize myhman bolsa, biz ony uly şatlyk, buýsanç bilen garşy alýarys. Bu biz üçin mertebe. Biz gidýänlere däl-de, gelýänlere, bu ýerde bolýanlara güler ýüz bilen bakýarys. Gidýäne gülüp bakmak, oň gitmegine begenmek ýaly bir zatdyr diýipdirler. Kawul Anmaryň Töwratdan göçürip alan jümleleri. Eý, adam balasy! Meň hökmürowanlygym dowam edýärkä, hökümzorlardan howatyr etmegin. Meň hökmürowanlygym bolsa hiç wagt soňlanýan däldir. Eý, adam balasy! Hazynalam dolup durka, yrsgalyň darlygyndan zeýrenmegin. Meň hazynalam bolsa hiç wagt tükenýän däldir. Eý, adam balasy! Menden özgelere ýüregiňi berme. Seň üçin Men bardyryn. Meni gözleseň, meni taparsyň. Menden özgelere ýüregiňi berseň, men senden geçerin. Ähli haýyram senden geçer. Eý, adam balasy! Seni Öz ybadatym üçin ýaratdym. Sen bu günüňi oýnap geçirme. Ömrüňe ýeterlik rysgalyňy bölüp berdim. Özüňi ar-durja kösäp ýörme. Artyk üçin tama etme. Az bolar öýdüp gaýga batma. Sen meň berenlemme razy bolsaň, süňňüňem, köňlüňem ynjalyk tapar. Berenlemme razy bolsaň, berekediňi artykmaç bererin. Dergähimde abraýly adam bolarsyň. Berenlemme närza bolsaň, kanagat etmeseň, dünýäni başyňa musallat ederin. Olar seň depäňde, gury ýerde depirjikleýän ýabany haýwanlar dek oýun görkezer. Kösenersiň. Örtenersiň. Barybir meň ýazanymdan başga zady gazanyp bilmersiň. Meňem gözümden düşersiň. Eý, adam balasy! Ýedi gat asmany, ýedi gat zemini ýaratdym. Olary ýaratmak meni birjigem ýadatmady. Ýer onsoň saňa ýetirjek bir döwüm çöregim maňa kyn düşer öýdýäňmi? Eý adam balasy! Ýaradanlamyň arasynda iň ezizi sensiň. Saňa bolan söýgümiň hatyrasyna meni çyndan söý, yhlas we ybadat et. Eý adam balasy! Ertiriň yrsgyny şu gün almaga howlugma. Menem senden ertiriň amalyny şu gün talap edemok ahyry. Men buýrugymdan boýun towlanlary unudamok, diýenime gulak asanlary neneň ýatdan çykaraýyn. Men ähli zady başarýan. Ähli zady öz erkim, hökümim bilen gurşap alandyryn. Meni ýatla we Dünýä aladasyny gaýgy etme. Meň bir özümiň berjek zatlam saňa ýeterlik bolar. Daragt. Köp wagtdan bäri ösüp oturan äpet alma daragty bardy. Bir körpeje çaga bu daragtyň aşagynda oýnap, gününi gyzykly geçirýärdi. Şahalaryndan aslyşýardy, miwesinden iýýärdi, soňra oň saýasynda uka batýardy. Ol bu daragty gowy görýärdi. Daragtam oň bilen oýnamagy halaýardy. Aý-günler aýlandy. Körpeje ulaldy. Indi ol bu daragtyň daş-töwereginde oýnamasyny bes edipdi. Bir gün Ol bir alada batyp, daragtyň ýanyna geldi. Daragt ony mähirli garşylady. Gel körpeje, meň bilen oýnasana. Ol ýüz salyp jogap berdi. Indi seň bilen oýnar ýaly men çaga däl. Men indi başga oýunlar oýnasym gelýär. Şony satyn almak üçin maňa az-owlak pul gerek. Daragt Ussal dillendi. Wah, mende pul ýok-da. Ýöne sen meň ähli miwelerimi satyp, şo mukdardaky puly gazanyp bilersiň. Bir çykalgaň tapylanyna oglan şeýle bir begendi, oň şatlanýanyny görüp, daragtam begenjinden silkindi. Oglan daragtyň saýasyndan aslyşyp, miwelerini birin-birin çöpledi. Şondan soň esli wagtlar oglan gara bermedi. Birnäçe wagtdan soň ol ýene daragtyň ýanyna dolandy. Ýöne indi ol oglan däl-de, daýanykly ýigitdi. Daragt oň gaýdyp gelenine şeýle bir begendi, depesi gök diredi. Gel körpejik, meň bilen oýnasana! Ýöne ýigidiň sesi gahar gatyşykly çykdy. Ýene seň ýanyň doýnar ýaly men oglanyşok däl ahyry. Öýli-işikli çaga-çugaly boldum, borjum artdy. Olar sygdyrar ýaly öý-ojak gerek. Sen maňa kömek edip bilermiň? diýdi. Daragt ýene gussa batdy. Nebsim agyrýar. Ýöne ähli sahalammy pudurlap alsaň, şondan bir öýjagaz-a gurnup bilerdiň, diýdi. Ýigit bu daragtyň ähli şahasyny pudurlady. Daragty taşlap gitdi. Ol begendi. Ony begendirip bilenligi üçin daragtam begendi. Daragt ýigitdäki şol şatlyk alamatlaryny ýatlap, göz öňüne getirip, ep-esli wagtlap özüni bagtyýar saýdy. Soňra o wagty bilen garabermänsoň, Ýene gynanyp, gussa batyp başlady. Yssy günleň biridi. Ýigit ýene daragtyň ýanyna geldi. Ol örän ýadawdy. Ýaşam durguşyp başlapdyr. Dynç almak üçin gämili gezelenje gidesim gelýär. Sen maňa gämi tapyp bilermiň? diýip, ýigit dillendi. Daragt oňa, Kökümi goý-da, göwräme al. Şondan gämi ýasanyp bilersiň. O gämi bilenem islän ýeriňe aşyp bilersiň, arzuwyňa ýetersiň diýdi. Ýaşy bir çene baran kişi daragtyň aýdyşy ýaly etdi. Ýasan gämisi bilen uzak ýerlere syýahata ugrady. Uzak aýralykdan, birnäçe ýyllardan soňra Ol ýene daragtyň ýanyna gaýdyp geldi. Ýöne daragt üňürti dillendi. Eý, eziz ogul, gynansamam, saňa hödürlär ýaly almam ýokdur. Ony alada etme diýip, ol adam dillendi. Ony iýer ýaly dişim ýok indi. Aslyşyp oýnar ýaly, saýalar ýaly şahalamam galmady diýip, daragt özi müýnli ýaly dillendi. Men indi halys garrapdyryn. Näildir bir iş edere ysgynymam galmady diýip, ol adamam ýüzüni aşak saldy. Darag toňa, Gönläp aýtsam, mende saňa bererlik hiç zat galmady. Bir berip biljek zadym çüýräp başlan köklem diýdi. Hem aglamaga başlady. Gojalan kişi daragta bakyp, Meň ýekeje isleýän zadym bar. Olam dynjymy almak. Bu geçen ýyllar meni şeýle bir surnukdyrdy diýdi. Garry daragtyň köki dynç almak üçin iň laýyk ýerdir. Gel şu ýerde dynç al diýip, daragt oňa garady. Goja kişi garry daragtyň köküne ýaplanyp, uka batdy. Garry daragt muňa monça boldy. Begenjinden ýaňa gözleriniň owasy ýaşdan doldy. Siz şu daragtyň kimdigini bilýäňizmi? Ol siziň ata-eneňiz. Ata-eneler özleriniň tutuş ömrüni, ähli wagtyny, özlerinde bar bolan ähli zatlary iň soňkusyna çenli size bermäge taýýar. Muň öwezine siziň birje begenjiňiz ýeterlikdir. Ata-eneňiziň gadyryny biliň. Sadaka. Gadym döwürlerde biz ýaly bir adam bolupdyr. Dogry, ol bize garaňda has akyllydyr. Ýöne edýän hereketleri biziňkä çalymdaş bolansoň, özümiz ýaly biri göz öňüňe geläýýä. Ol ýiten, ýitiren zadyny, azaşan malyny her gezek Hudaýyň ýoluna sadaka aýdar ekeni. Günler aşyp, nesibesi dartyp, ýene-de şo zadyny tapaýsa, gözüni dikip oturan zady alnyna gelen ýaly, guwanara-guwanara garbap alar ekeni. Ana, onsoň bir gün bu bendäň kazasy dolýar. Perişdeler ony alyp gidip, Jennediň gapysyndan jykladýarlar. Ine şu jennet diýip, oň bäri garasyndan bir künjini görkezýärler. Ol adam jennetiň garasyny görende monça bolýar. Tamakinlik bilen aňyrlaryna göz aýlaýar. Şo pursat perişdeler ony dowzaha süýräp başlaýarlar. O bende rejäň gowy däldigini duýýar. Saklanyň, meni nirä alyp barýaňyz? Men Hudaýyň ýoluna günde-günaşa sadaka aýdýardym. Heýem şolaň sogaby bilen Jennediň töründen orun tapyp bilmenmi diýip soraýar. Perişdeler oňa, Hawa, sen öz ýitiren zadyňy, iýdiren hakyňy Hudaýyň ýoluna sadaka aýdýardyň. Soňam tapan wagtyň ony yzyna alýardyň. Entegem Allatagala saňa geçirimlilik etdi. Şoňa görä-de, biz aýdan sadakalaň üçin-ä Jennediň gapysyndan jyklatdyk. Soňra olary yzyna alanyň üçinem seni yzyňa dowzaha alyp barýas diýipdirler. Takwalyk we betgümanlyk. Gadym döwürde ýaşan bir hökümdaryň iki sany ýagşy gylykly weziri bolupdyr diýilýär. Olaň biri özüni ybadat borçlaryny kemsiz bitirmäge, adat bolan haram keýplerden gaýry durmaga werziş eden ybadathon, takwa bende eken. Ýöne patyşany gyzyklandyrýan meseläň üstünde beýleki wezir bilen özara oňşup bilmän, bir pikire gelmän, patyşaň köňlüne agram salar ekenler. Patyşa bulaň çapraz pikirlerinden ýaňa şeýle bir bizar bolupdyr. Ýöne olaň birini aýryp, ornuna başga birini getirer ýaly mynasyby tapyp bilmänsoň, şol kösenip ýörüpdir. Ahyry olaň birini aýryp, dynmak hakdaky pikir kellesine gelipdir. Has danasyny saýlamak üçin ýörite öýüň içinde bir bukulga ýer taýynladyp, bir ynamdar adamyň şo ýere öňürti girip gizlenmegini hem-de iki weziri şol öýde tussag edende, olaň ähli sözlerini birin-birin ýat beklemegi tabşyrypdyr. Soňra iki weziri tussag edip, şol öýe gabadypdyr. Igiçge äberer ýaly gözükden başga ýerini mäkäm bekledipdir. Olar bir günläp. Bir-birege habar gatman, gürleşmän oturypdyrlar. Garaňky mazaly gatlyşanda, Takwa däl wezir ýoldaşyna, Ýeri, bu bela niçik eken, näme pikir edýäň? diýipdir. Takwa wezir, Bu-da bir kysmatdyr. Takdyra ynanyp oturandyrys diýipdir. Onda beýlekisi, Men-ä özümi örän birahat duýýan. Ýeri biz bu ýere Nähili günä üçin atyldyk diýip, öz närazylygyny ýaňzydypdyr. Ýagdaýyndanam, ýazgydyndanam nägile bolupdyr. Öz borjumy birkemsiz ýerine ýetirsemem, säwlik goýberýän ýerlem bardyr. Belki bu synag şol säwliklemmiň günäsini ýuwup aýyrmak üçindir diýip, Takwa wezir dillenipdir. Beýleki wezir, Men-ä bu ýagdaýy hökümdaryň ýanyndaky abraý-mertebäme göz dikýän pylanyň içi garalygyndan görýän, muny diňe şol gurnandyr diýipdir. Şo wagt gözi gaçylypdyr hem-de bir adam olara bir tegelek çöregi uzadypdyr. Takwa wezir ýoldaşyna, Al, iý diýipdir. Emma ol, Aý, ýok. Men-ä iýip biljek däl. Birden aw watylan bolaýmasyn diýip, ýüzüni ters öwrüpdir. Men-ä öz paýymy iýmekçi diýip, takwa wezire aýdypdyr. Her bir ýagdaýymda Her bir işimde Hudaýa bil baglaýan. Ähli erkimi Ol päk Perwerdigäre bagyşlaýan. Näme etse kaýyldyryn diýipdir. Hem-de çöregi iki bölüp, ýarsyny özi alypdyr. Takwa wezir elindäki çöregiň içinden ýakutdan ýasalan nepis gaş tapypdyr. Ertesi gün olara ýene bir tegelek çörek getirilipdir. Ony ikä bölüpdir. Takwa wezir öz paýynyň içinden ýene bir gaş tapypdyr. Üçülenji gün hem şeýle bolupdyr. Dördülenji gün bu ikisini zyndandan boşadypdyrlar. Patyşa ýörite tabşyrylan adamdan ol ikisiniň tussaglykda näme gep-gürrüň edendigini sorapdyr. Ol ähli zady bolşy ýaly gürrüň beripdir. Hem-de wezirleriň ikisem bu gürrüňleri tassyklapdyr. Takwa wezir gaşlary çykaryp, Men bu zatlary özümiň çörek paýymdan tapdym. Özgäň nesibesini, paýyny dörjülemäge bolsa, meň gaýratym çatmady. O ýerden näme çykanlygyndan habarym ýok diýipdir. Patyşa. Alla bu zatlary senden özgelere rowa görmändir. Ähli işiňi bir Haka tabşyrandygyň, ýalňyş oňa bil baglandygyň üçin Ol bu zatlary saňa miýesser etdi. O çörekleň içinde bulardan başga gaş bolmaly däl. Men şeýtmek bilen, siziň özüňiz hakdaky pikiriňizi bilmek, synamagy isledim. Ýoldaşyň hakda aýtsak, was-waslyk ony halys egbarladypdyr. Köňül çuňlugyna ornan göripligi zerarly päk kişilere töhmet atdy. Özüne gyýa göz bilen garalýandyr öýtdi. Çöreklere awy gatylandyr öýdüp, müňkürlige gitdi. Baýlygyna bolan nebsewürligi möwjürdi. Sen bolsa, nämeler boljagy näbellişiň çäresini alada edip, Gaýga batanyňdan öz ruhuňa rahatlyk bermegi ileri tutduň. Ähli işiň çäresini, çözgüdini tapmagy Perwerdigäriňe tabşyrdyň. Özgeden aýp agtarman, günäni özüňden gözlediň. Alla biziň sowgadymyzy saňa bermegi eý gördi. Sen bize has mynasypdygyňy mälim etdi diýipdir. Soňra ýagşysyny özüne wezir edip çäklenipdir. Ýoldaşyny bolsa wezipesinden boşadypdyr. Doňuz we ýolbars. Rowaýatlara görä, bir doňuz ýolbarsa meň bilen başa-baş söweşe çyk diýipdir. Ýolbars oňa, Sen meň deňim däl. Eger senden maňa zeper ýetse, bu meň üçin uly biabraýlyk bolar. Eger seni öldürsem, doňuz öldürdigim bolar. Muň üçin artykmaç abraý hem zyýada şöhrat gazanmaryn. Meni öldürmäge bolsa seň dişiň ötmez, diýipdir. Onda doňuz, Meň bilen başa-baş söweşe çykmasaň, beýleki ýyrtyjylaň arasynda Ýolbars menden gorkdy diýip, gep ýaýradaryn diýipdir. Ýolbars, Seň ganyňy döküp, rahatlygymy ýitirenimden ýalan sözüňe çydam edip gezenim has ýeňil düşer diýip jogap beripdir. Bähbide çekýän ýitgiler. Rowaýatlara görä, çöl içinde eşegi, iti we horazy bolan bir pukara bende ýaşaýan eken. Horaz olary ertir namazyna oýarsa, iti olary gorapdyr. Eşegi bilen bolsa çadyrlaryna odun, suw hem-de goş-golamlaryny daşapdyr. Bir gün tilki gelip, olaň horazyny alyp gidipdir. Öýdäkiler muňa gynanypdyr. Ýöne Öý eýesi ýagşy adam bolansoň, bähbit bolsun diýipdir. Soň bir gün möjek gelip, eşeginiň garnyny ýaryp öldüripdir. Öýdäkiler muňa ýene gynanypdyrlar. Emma öý eýesi ýene-de bähbit bolsun diýipdir. Şondan az salym soňra olaň item bir kesel tapynyp ölüpdir. Öýdäkiler muňa öňkülerindenem beter gynanypdyrlar. Öý eýesi bolsa, Bähbit bolsun. Hudaý etse, ýönelige edýän däldir. Aňyrsynda hökman gizlin hikmet, bähbit ýatandyr diýipdir. Bir gün irden turup görseler, goňşularynyň öýi ýykan-ýumran, howlulary talanan, mallary sürlen, barça adam ýesir edilip äkidileni eken. Garakçylar ýaňky Garybyň öýünde ite-guşa gözi düşmänsoňlar, o ýerde adam ýaşaýandyr öýtmändirler. Şeýdibem aman galypdyrlar. Jomartlyk. Abul Haýbar ady bilen tanalýan bir adam öz kowumyndan bolan birnäçe kişi bilen, Atamtaýyň mazarynyň gapdalyndan geçip barýan eken. Ol ýoldaşlaryna ýüzlenip, Geliň, Atamtaýyň guburynyň ýanyna düşläliň. Eşdişime görä, ol merhumam bolsa, şu ýerde düşlän adamy myhman alýamyşyn diýipdir. Olar şo ýerde düşläpdirler. Abul Haýbary Hatamyň mazaryna bakyp, Eý eşek atasy! Myhmanlaňňy hezzetle. Eý, eşek atasy, myhmanlaňňy hödür ed ahyry diýip, ýaňsylap, üstünden gülmäge başlapdyr. Soň olar ýatypdyrlar welin, Abul Haýbary düýş görüpdir. Düýşünde kimdir biri oňa, Eý, Abul Haýbary, sen ne beýle zalym, sögünjeň adam ekeniň. Sen güňläp ýatan mazardan hezzet isläp, Dostuňam alyp geldiň. Biz iň gowy maly saýlap, myhmanlarymyza söwüş ederis diýýämişin. Gorkudan ýaňa tisginip oýanan Abulhaýbary gözüni oňat açyp seretse, düýesi däbişenekläp, janhowluna bagyryp ýatyrmyşyn. Ol uly ses bilen Haý, ýetişeweriň diýip ýerinden galypdyr. Düýesi bolsa aýagyny kakyp, tizden-tiz damagy çalnaýmasa, haram öljekdenmiş. Ony dessine soýupdyrlar hem-de uzyn gijäni etli nahar iýip geçiripdirler. Daň agarandan soň ýola düşüpdirler. Ýoldaşlarynyň ýagdaýy ýagşam bolsa, Abul Haýwarynyň keýpi ýok eken. Ol düýnki hereketine hem-de agşamky wakalara haýran bolup, oýlanmalar deňzine çümüp dur. Olar şeýdip barýarkalar, birden özlerine tarap gelýän ýolagçyny görüpdirler. Ol ýolagçy bulaň saklanmagyny haýyş edip gygyryp gelýän eken. Sakga durup seretseler, ol Hatamtaýyň ogly Ady eken. Oň ýanynda ýene bir Iner hem-de yzyna tirkelen Maýa bar eken. Ady bulara garap, Öten agşam kakamdan myhman almagyny soran sizmi? diýipdir. Bular, Howwa diýip geň galyjylyk bilen jogap beripdirler. Ady olara bakyp, Agşam düýşüme kakam girdi. O maňa, Men Abul Haýwarynyň düýesini soýup, olary hezzetledim. Şoň deregine şu düýäni eltip ber diýdi. Şony bermäge geldim diýip, Gapdaly bilen tirkäp getiren daýaw inerini hem-de maýasyny Abulhaýbara gowşurypdyr hem yzyna dolanypdyr. Olar bu bolýan hadysalara akyl ýetirip bilmändirler. Soňra bu waka il içine ýaýrapdyr. Hatamyň ogly Adyýyň eden işini öwüp, örän köp şahyrlar goşgy ýazypdyrlar. Şolaň ýerine bolsa Hatemtaýy ýatlap, ol edil dirikä edişi ýaly, gabrynyň ýanynda düşlänleri-de myhmanally hormat bilen hezzetläp, beýle zada hiç kim duşmandy entäk diýilýär. Mertebäň tagamy. Öten patyşalaň biriniň edepli hem ýuwaş pili bar eken. Bir gün oň üçin tokaýda gezip ýören ýabany sars pili awlap getiripdirler. Ony terbiýelemek, adamlara öwrenişdirmek seislere başartmandyr. Kelle döwenlerinden soňra ýaňky ýabany pili edepli piliň ýanyna goşupdyrlar. Şeýdilse, iň bolmanda, şu pil bilen nagt öwrenişer. Oň häsiýetine girer öýdüpdirler. Emma piliň diýen etmezligi, wagşylygy köpelmese, kemelmändir. Onsoň edepli pil ýabany pile, Sen agyr jenaýat etdiň. Özüňi zyýan-zelele sokduň. Eger-de sen özüňe nähili ýagşylyk ediljekdigini bilsediň, beýle hereket etmezdiň diýipdir. Ýabany pil oňa, Maňa nähili ýagşylyk etjek bolýarlar diýip sorapdyr. Edepli pil, Iýmitiň, otuň gowy bolar, içýän suwuň süýji bolar. Bedeniňi we ýaşaýan ýeriňi her gün arassalap durarlar. Seni gorap, idegläp saklajak ýörite hyzmatkärleri bellärler. Ýylyň belli-belli günlerinde agyr mähelläni üýşürerler. Seni bolsa altyn ýüpekler bilen bezäp, öňüňden dep-sanaç kakyp, söz-şowhun edip, uly iliň ortasyndan ýörederler. Seni görüp, patyşaň hem-de il-günüň göwni göteriler, şatlanar diýipdir. Ýabany pil. Men seň bu sözleňňi synap görerin. Häzir bolsa özümiň gödek gylyklammyň ählisini taşlaýan diýipdir. Edepli pil. Munyň makul gep. Indi seni sylarlar, tagzym ederler, bolçulykda gezersiň, hyzmat ederler diýipdir. Şol aýdylýan dabara güni gelipdir. Ýabany piliň üstüne ýüpek düşäp, Arkasyna bir tagty mäkäm berkidipdirler. Elinde ýarag bolan haýbatly söweşijileriň biri oň üstüne münüpdir. Egni sowutly adamlaň biri eline çeňňek alyp, piliň boýnunda oturypdyr. Piliň tumşugyna-da sowut geýdiripdirler. Sowut geýnen seýislerem elleri bilen piliň iki gyýagyndan tutup durlar. Ony şeýle röwüşde uly iliň ortasyndan ýöredip durlar. Dabara tamamlanansoň, ýabany pil ýatagyna dolanypdyr. Hem-de edepli pile gara. Men seň aýdan zatlaň hakdygyny synap gördüm. Ýöne senden käbir zatlary anyklap bilmek isleýän. Aýtsana, meň arkama basylan goşlar nämedi diýipdir. Ol, Tagt we şol ýerdäki adamlar hem gurallar diýipdir. Tumşugymyň öňüne tutan ýapynjalary, iki gyýagymdan tutup duranlar, boýnumda oturan, olar nämäni aňladýar diýipdir. Edepli pil. Tumşugyňa ýapylan zad-a demir sowut. Çünki şeýdip söweşe çykylýar. Iki gyýagyňdan tutýanlar seni ýola gönükdirýär. Boýnuňda turan adam bolsa çeňňek sallap seni söweşe sary öňe iberýär diýipdir. Ýabany pil. Ezzet-hormat edip, adymy taryplap, lybasymy zynatlap, ýol görkezýän adamlary öňümden ýöredip, şöhratymy dabaralandyryp, tagzym bilen bakyşlary, Bu zatlaryň köpüsine meň mätäçligimem ýok, islegimem diýipdir. Ondan gelýän haýyr-şeriň, peýda hem zyýanyň ornuny dolup bilenok. Men her etmeli hesip etmeli, bu ýerden janymy halas etmeli. Erkinligiň tagamyny datmadyk, oň lezzetine düşünmez hem elmydama özgeleň pikirine gul bolup ýaşaryk. Mertligiň mertebedigine akyl ýetirmedik, Garny dok bolsa-da, mertebesi pes bolup ýaşar diýipdir. Bu gürrüňlerden soň edepli piliň gözi açylan ýaly bolupdyr. Hem-de olam ýabany pil bilen gaçmaklygyň alajyny gözläpdir. Ahyram, burunlaryna ýel düşen ýaly bolup, dällige salypdyrlar. Dälirän piliň bolsa soňra haýyr bermeýändigini pilwanlar ýaňzydýarlar. Şeýdip, olar halas bolupdyr. Erkinlik we mertebe bolsa bennilikden üstün gelipdir.